Ka tautuku ki raro ka tuku nga turi ka noho i te he Ka moe i te moenga nai. Nā tēnei mōteatea i te tuatahi i akona ahau I hakaakoni ahau e taku matua i a Te Aupeke Piripi, i rāngonatia au te tuatahi tēnei mōteatea i a ia. Nā, i taua wā rā, i, i te mea, i te taitokerau wānanga au e mahi ana, mātau ko aku hoa mahi, i hakarongi au kia tono ai i aku tama i a Eru, ki a Eru Ruwhiu rāua tahi ko John Elliot kia hoki mai ki te, kia hoki mai ki te kāinga, āwhina mai. I te mea i taua wā i hoki mai au i te iwa tekau, i ngā takiwā. I taku wehenga atu i te kāinga i ngā tau o te ono tekau, ka anei ana te tatangi mai o ngā mōteatea me ngā waiata o ngā puhi i aua wā rā. Ora tonu ana ngā kaumātua, taku hokinga mai 30 tau muri mai, ko He Moke. Kai au ka whakaaro, me pēhea? I te mea waku hokinga mai ki ngā mate o te kāinga, ka tae koe ki ngā mate e pōhēhē nei koe mehemea wao koe e tatari ana kia pōwhiringia koe ki runga, ki roto i te whare, e pāti ana ngā hunga rarotora. I te mea tangi mai ana te kitā, te whakataki tangi hei hei whakaranea ake i ngā waiata e waiatatia ana. Engari, ko taku tino āwangawanga i taua wā rā ko e mōhiotia nei a Ngāpuhi he iwi hīmene nahe. I te mea ki ngā, ko ngā, ngā waiata kīnaki he hīmene nahe. Nā reira, whakaaro kea te ume, whakahoki mai i ngā mea i mōhiotia nei au i mua atu i taku wehenga, kia whakahoki mai. Nā reira, koia tēnā ko te te take i haere au te tiki i ngā tokorua nei hei āwhina mai i a au kia whakaora mai ngā mōteatea me ngā waiata ki roto o Ngāpuhi. Koia tēnā ko te tīmatanga mai o te mahi. i ngā tau iwa tekau, iwa tekau mā whā, iwa tekau mā ono o ēnā tau, i te mea a Hōne e mahi ke anahia he mahita kura ki Tamaki, a Eru e mahi ke ana ia ki roto o Te Whanganui-a-Tara hei kei roto i te kawa o Māui, te tari o te kawa o Māui ko te tā rātou mahi hei tiaki i ngā taonga Māori, me ngā te atu ki ngā tokorua, me oku mai ki te kāinga. I te mea, i taua wā rā, ko au kei te kaiwhakahaere o te, o te tari Māori, me ngā te atu e tae e hau te hakarite he mahi. Engari, mā kouru e tono, engari, i tuhia e hau i, i, i ngā mahi nei, Kia riro mā ngā hunga whai tohu, mā ngā hunga whai mātauranga ki ngā mātauranga e hiahiatia nei e au. Nā reira, ko rāua ake ngā mea i whiwhi. I te mea horekau koe he kaitono tua atu i rite ki wā rāua nei wheako, e rite ake anō ki wā rāua nei tohu. Nā reira, ka tohua rātou. Ko ia te tīmatanga mai, nā, ka peka atu mātou ki roto o Tāmaki ki te rapu i ngā mōteatea nei. I tae atu mātou i taku mōhio, i taku rongo, kei reira kē e puritia ana ki roto i ngā kāpata, ngā waiata nei, Nā, i konā, ka, ka mō, ka kite au, kei rerekē tēnei waiata e, e, nā, nā Whautere Wiriira. Nā, ka tukuna mai e te whare wānanga ki a mātou tētahi kape, hei ako mā mātou. Tahi au ka whakarongo atu nei ki te kaumātua nei e mōteatea ana, He āhua rerekē nei te tangi o te reo. He tino rerekē. Kāore i mau tika i a au te, te āhua o te, o te hua me te āhua o te tatangi. Ā, kīhai mau tika i a au, engari ko tāku ia ka momori kia mau. Nā, koia tēnā te wā i mōhio ki au, āe, he tikanga kē tā tēnei mōteatea. Tahi ka whakahoki mai, e, e hia kē ngā mōteatea i whakahoki mai? Nā, ka huri haere mātou i taua wā, ko Hōne te kaiarataki i te ope i te rōpū e huri haere ana i ngā marae kia whakaora mai. Nā, ti, ko tō mātou waimarie anō, ko tō mātou whaea i a Hēni, Hēni Hei a Aunty Hēni nō Ngāti Hine, e, he tīpene, engari i moe i a, a, Te Waiāporo, Wareware kē tana ingoa. Nā, ko ia tēnā e kaha ana e te āwhina i a mātou. a Hēni Tipene, e a Hēni Jones, ā, te Waiāporo Jones, te wai nei, te Waiāporo Jones, noho ake ana ki Mōtatau. Ko ia kē te mea kaha ana i te āwhina i te rōpū nei, kia ora mai ngā mōteatea i te, i te take, i te tahi mate i haere, i haere rōpū ai mātou me ō mātou ākonga, ki tētahi hui mate ki roto o Te Roroa. Tāhi ka mea te au ki ngā hunga nei, ka mutu o waku akonga, ka mutu taku mihi ma rātou e ki naki. Ka tū mai, Ka reri mātou, tae ka rongo ai te tangi o te kitā ka huri e te au me ngā tātou, me mutu tēnā. A me ngā tātou, ko tā tātou hiahia, kia whakahoki mai i te āhua o tātou mātua ki roto i ēnei āhuatanga kia tika. Nā reira ko tēnei waiata, he waiata tēnei mōteatea, He mōteatea e pupuri ana i ngā whakaaro hohonu e hāngai ana ki tēnei mea o te mate. Koia ka, ina wetewete nei ngā kupu, ka inoi iho te kaiheke rāwaho te mōhio ki te wā o te hē. Me aha ake tēnei momo hē e kōrero ana? Ki tāku e i mōhio ai, ko te hē, ko te hē o te, ko te hē o te tinana. Ko te hē o te tinana ko mate. Ko ia tēnā, ko te, te mea e, e wānangangia ana i roto i te, te mōteatea nei. Ka inoi iho te kaiheke rāwaho i a wai te hara nei. Ui a Tātaia ki a Tāne i te pō. Nā reira kia whai māramatanga ki ēnei momo me hoki rānō ki te tīmatanga mai. Kia rangi rā ōku papa. Koia ka mea kia inoi atu ki a Tāne i te pō māna i kī mai i a wai te hara nei. Te mate i tuapapa nō tua whakarongo, nō tua whakarere. I whītiki ai te tangata, koia i here ai te tangata ki tēnei, he taonga ne te mate, i te mea i a koe ka ora, a tōna wā, ka riro koe. Na, ka riro koe i te mate nei. Nā, e, e, ko te, ko ngā kupu e, e whakamahia ana, me te whakaaro e mahia ana, e hoki ana ki te ao o nehe. I te mea, ka tahi ka ara ake nei te pātai nei, ā, mō te manu ā-rua. Na ko Rua, ko Waiarua, e korero ko taku, ki taku mohio ko Rua, ko Rua te pupuke. I te mea ko te manu nei e korero ana ka inu te, uh, uia pātaia ki a tāna i te pō māna i ki mai, i a wai te hara nei, no tua whakarere, Ka kai manu i te pua. Na ko tenei manu ko te koko. Te koko he tui. Tenei he mokaika i Narua i riro i a Tangaroa. Ko ia ia i haere ki te rapu. Ka rapu ka kite ai i te moana i te wehenga I te mea tō rātou pōhēhē, wehara i te pōhēhē, tō rātou whakamāramatanga mō ngā tai, te take ngā tai e timu ana, e tō ana, e taitimu, e taipari ana, nā tētahi hautupua kei roto i te moana, e ngote mai ana, pēnei te tangata e tuku ana i tana hā, ka hoki mai nā, koia tēnā ko te, te āhua i mea ai, nā, i a ia ka horomi i te wai, ka tae ki a ia, nā, ka timu te, ka mea, ka timu te tai, ka tukua atu ki waho, pēnei te tangata e mea ana i tana manawa nei, e tuku ana i te hau, e ngote ana i te hau ki roto i tana manawa. Na, koia tēna ko te tai timu me te tai pari. I kitea e ia i tana manu ki reira, i tana mōkaikai. Katahi ka, ka hōhā kē te koroke nei ā Rua, i te mea a Rua, ā, ko ia ke te tohunga o te whakairo, i te mea i whakairogia te whare o Tangaroa, nē. Ā, nā reira, he aha tēnei mea ko te mate? Koia tēnei e, e wānangangia ana ki roto i tēnei mōteatea. I te mea tēnei wān, ā, tēnei mea te mate, Ka noho ki te tangata mo ake. Koia taku maramatanga ki tenei, tenei moteatea. Na reira he hohonu ke te whakaaro, he hohonu ke te wananga. Na koia tena taku mohio ki tera.